Сәлам дуслар! Уңайлырак итеп утырышыгыз. Көтеп алына торган һәм яратып карала торган тапшыру Татарстанның төп җиде яңалыгы әзер. Сөйли башлаганчы сорыйм әле, Роберт, ә сине Сидим вместега чыгыш ясарга чакырдылармы әле? Юк шул, ә сине? Мине дә чакырмадылар шул. Сәбәбе нидә икән? Әй, ярый, без бит барыбер өйдә утырабыз. Чыннан да, Татарстанның төп вакыйга яңалыкларын сөйлик әле. Казанның идарәче компанияләре торак-коммуналь хуҗалык өчен бурычлары булганнарны хезмәтләрдән өзү, пенилар өстәү кебек җәзаларын туктатып торырга булды. Дүшәмбедә моны шәһәр мэры Метшин да шәрехләде. Хәзер пени һәм штрафлар язу вакыты түгел, диде ул. Дүшәмбедә шулай ук мәктәп укучылары һәм студентларның укулары дәвам итте. Дистанцион уку турында сүз бара билгеле. Һәм шунда ук яңа системадан канәгать булмаганнар да пәйда булды. Я тизлеге начар, я порталы эшләми дигән гозерләр артып китте. Бар да гадәттәгечә үзе. Кешеләр ниндидер яңалык белән очрашса, гел шулайрак була. Системаны шунда ук президент Минниханов та тикшерде һәм барлык шелтә һәм тәкъдимнәрнең дә искә алыначагын вәгъдә итте ул.
Эш күрсәтәбез дип арттырып җибәрүчеләр дә бар урыннарда. Премьер Мишустин, регионнарын изоляцияләргә теләп, чикләрне ябып куючы башлыкларны тәнкыйтьләп чыкты. Татарстанны япмадылар һәм ябарга да җыенмыйлар, әмма барлык хәрәкәтләр дә үз изоляция режимы кагыйдәләре буенча контрольдә тотыла. Чабаксар яисә Самарага болай гына эш юктан барып кайтып булмаячак. Дөресен генә әйткәндә, Мишустин үз чыгышында конкрет регионны да атады, әмма без атамаячакбыз. Аннан соң гафу үтенергә теләмибез.
Эре компанияләрнең социаль активлыгы дәүләт өчен ныклы терәк. Татнефть үз транспорт компаниясе көчләре белән республиканың көньяк-көнчыгышында санитар чистарту эшләрен башкара. Шулай ук ашыгыч медицина машиналарына да үз АЗСларында ягулыкны түләүсез сала. Җомга көнне Казанга Кытайдан самолет кайтты. Ул безгә медицина битүкләре, аларны җитештерү җиһазлары һәм изоляцияләү өчен бокслар алып кайтартты. Аларның барысын да Татнефть сатып алып, республикага тапшырды. КАМАЗда исә саклану чараларын җитештерүгә күчтеләр. Түбән Каманың башка җитештерү тармаклары да менә шул юнәлеш буенча эшли башлады. Бар да пандемиягә каршы көрәшкә юнәлдерелгән. Владимир Путин губернаторлар белән видеоконференция режимындагы сөйләшүендә белдергәнчә, коронавирус белән бәйле вәзгыятькә ачыклыкны алдагы 2-3 атна кертәчәк. Авыруның иң югары ноктасы әлегә үтелмәгән. Путин медицина белгечләренең хезмәт хаклары арттырылуы, беренче марттан эшләрен югалтучыларга эшсезлек буенча пособиеләр турында да сөйләде. Тагын шәхесне раслаучы документларның да үз көчендә булу вакыты ахырына якынлашкан булса, бу вакыт автомат рәвештә озайтылачак.
Казанда подъезд төбендә бигә ташланып, аның азык-төлек тутырылган кул арбасын тартып алып качкан ир-атка карата ике эш кузгатылды. Аны шул ук көнне кулга алганар һәм талау маддәсе буенча эш кузгатканнар. Әбине талау турындагы хәбәр халыкта зур ризасызлык уятты. Күпләр шул әбигә ярдәм итү өчен аның контактларын да эзләде. Кызганычка, бу хәлдән соң берничә көн үтүгә әби вафат була. Тикшерү комитеты исә талау маддәсе янына тагын үтерү турындагы маддәне дә өстәп куйды. Бу яңалык коронавирус турында түгел. Казан мэры Илсур Метшин мэрларның милли рейтингында гыйнвар аенда Мәскәү мэры Сергей Собяниннан гына калышып, икенче урынны алган. Белгечләр Россиянең эре финанс сәнәгый үзәкләре һәм 88 региональ башкала мэрлары эшчәнлеген тикшергән. Беренче бишлеккә шулай ук Төмән мэры, Ханты-Мансийск һәм Санкт-Петербург мэрлары эләккән. Чаллы мэры Наил Мәһдиев 7 урында. Якшәмбедә информатизацияләү һәм элемтә министры Хайруллин смс рөхсәт алуда үзгәрешләр турында хәбәр итте. Министрлыкта кайбер кешеләрнең бу сервистан законсыз алдап куллануын һәм, билгеле, башкаларның сәламәтлеге һәм тормышын куркыныч астына куюын ачыклаганнар. Үзгәрешләр мондыйрак булачак. Җирләүләрдә бары тик атнага бер тапкыр гына катнашырга рөхсәт ителә. Суд эшләрендә катнашу аена бер тапкыр гына мөмкин. Күп функциональ үзәккә атнага бер бару рөхсәт ителә. Дачага атнасына ике тапкыр чыгу гына мөмкин була. Ә хәзер сезгә, гадәттәгечә, атнаның төп видеосын тәкъдим итәбез. Яраланган кыр кәҗәсе, ярдәм сорап, Казан аэропортына килгән. Табигатьнең дә безнең ярдәмгә мохтаҗ булуына тагын бер дәлил бу. Ярый әле ул кешеләр янына килеп җитеп, аңа тиешле ярдәм күрсәткәннәр.